Artisti bħal Baltimora, Gazebo, Fan Fan Fan, Tom Hooker, Dan Harrow, La Bionda, Miko Mission u ħafna oħrajn kollha għamlu użu mill-popolarità tal-mużika Italo Dance. F'dan id-dokumentarju se nitkellmu dwar wieħed mill-artisti li għamel suċċess kbir fis-snin 80, grazzi għal dina il-mużika Italo Disco. Dan huwa Dan Harrow li però fil-verità ma kienx huwa li jinterpreta d-diski, iżda kantanti oħra Dan Harrow Project kellu l-bidu tiegħu fl-1983 fejn il-moħ wara dan il-proġett kien il-producer Roberto Turretti. Dak iż-żmien drummer tal-grupp Decibel u DJ f'diskoteki ġewwa Milan. Flimkien ma' Enrico Ruggeri u kol ta' Decibel u l-qoddim kantant popolari, fejn anki kien rebaħ Sanremo bid-diska Mistero, ipproduċew l-ewwel diska ta' Dan Harrow bl-isem ta' To Meet Me. U wara it-tieni diska bl-isem A Taste of Love. Il-kandant li kien juża il-vuċi f'dawn id-diski kien Chuck Rolando. Iżda l-idea ma kienx dik tradizzjonali li l-kantant jideru qoddim il-pubbliku, iżda rridu lil xi ħadd li kapaċi bl-apparenza tiegħu jiġbed l-udjenza, speċjalment dawk żgħażagħ u teenagers tfajliet. Dan appuntu sabuħ xi Stefano Zandri, zazuħ fizik mill-aqwa, jitrenja l-arti marzjali, Żaffien hu mudell u b'dehra wkoll Amerikana. Stefano Zandri twieled fl-4 ta' Ġunju tal-1962 ġewwa Nova Milanese. Meta kien żagħżugħ beda jitrenja l-judo, il-bodybuilding u anki breakdance, kif ukoll kien jimmudella. Huwa beda jesibixxi ruħu f'diversi postijiet u fuq it-televiżjoni taħt l-isem ta' Dan Harrow Permezz ta' dawn iż-żewġ diski To Meet Me u A Taste of Love. Dawn iż-żewġ diski interpretati kif edna minn Chuck Rolando kellhom impatt notevoli fid-diskoteki Taljani, però ftit li xejn fuq ir-radijiet Taljani. Fl-1984 kien imiss li toħroġ id-diska Mad Desire u hawnhekk jinbidel il-kantant u kellna il-vuċi ta' Silver Pozzoli. Din id-diska għamlet impatt tajjeb u Dan Harrow beda jiġbed is-simpatija ta' teens u bisfin u l-esibizzjonijiet li kien qiegħed jagħti. Hawnhekk Turretti beda jinduna li l-proġett li huwa ħoloq permess ta' Dan Harrow beda jħalli l-frott u fl-1985 reġa' nbidel il-kantant u l-vuċi ġiet fdata fidejn Tom Hooker li kien ukoll ikkompona ħafna mid-diski fuq l-album ta' dik is-sena Overpower. L-ewwel dehra maġġuri fuq il-palk ta' kalibru għal Dan Harrow kienet fil-Festival Bar tal-1985 ġewwa Crotone. Immedjatament it-teenagers kienu jġennu bil-look u l-idolu il-ġdid tagħhom f'dan il-qasam tal-mużika Italo Dance. Future Brain kienet l-ewwel diska meħuda mill-album Overpower fejn segwew suċċessi oħra permezz ta' diski bħal Bad Boy, Overpower, Catch the Fox u oħrajn. Tant issa kemm kibret il-popolarità ta' Dan Harrow li kellu kull darba joħroġ mill-bib ta' wara tal-palazz fejn kien joqgħod minħabba l-mass enormi ta' fans jiġru warajh. Ħanaraw dan il-klip u nikkomparaw id-differenzi tal-vuċi

jistaqsi kif ħadd manduna li l-vuċi ta' Dan Harrow kienet inbidlet daqstant. Il-popolarità fl-ewwel żewġ diski ftit li xejn kienet u dak iż-żmien il-pubbliku ser jaf bi Stefano Zandri biss wara 1984 dana għal raġuni li F'dawk iż-żminijiet ma kienx jeżisti YouTube jew xi social media oħra kif insibu llum. Il-vuċi ta' Tom Hooker baqgħet tintuża sal-1988 fejn ħareġ album ieħor tajjeb bl-isem ta' Day by Day u diski bħal Don't Break My Heart, Tell Me Why komplew iżidu l-popolarità ta' Dan Harrow. Wieħed issa seta' jinnota li suċċess kien madwar l-Ewropa kollha, speċjalment ġewwa Franza u l-Ġermanja. Tant li fuq ir-rivesti popolari Ġermaniża Bravo Magazine, Dan Harrow der xejn inqas minn 20 darba fil-front page tiegħu. Ma joqsux ukoll diversi shows li ta' fl-istess pajjiż f'dawk każ-żminijiet. Fl-1988 ħareġ l-album Lice, u għal darbohra jirġa' jinbidel il-kantant u issa kena lil Anthony James, kantant Ingliż. Is-suċċess kien wieħed notevoli b'diski bħal Born to Love, You Have a Way u Diska Lice. Fl-1989 ħareġ il-Greatest Hits ta' Dan Harrow li kien jinkludi wkoll single ġdida Holiday Night, l-aħħar diska interpretata minn Anthony James. Pratikament dan kien l-aħħar suċċess għal Dan Harrow. Fl-1991 ħarġet id-diska Ocean u issa bdiet tintuża il-vuċi propja ta' Stefano Zandri, iżda kienet flop totali bħal diski li segwew wara. Wieħed jistaqsi jekk dan kienx frodi meta għal ħafna snin il-pubbliku kien jiġi mqarraq li dak l-artist fuq il-palk kien il-vuċi wara dawk id-diski ta' suċċess. Min-naħa l-oħra hemm dawk li jargumentaw li dan kien biss proġett fejn ikollok ħafna artisti li jinkludi producers, promoturi, kantanti u finalment dak li jintuża biex jagħmel il-lip sync tad-diski. Ma ninsewx li fis-snin 70 u 80 kellna bħal Boney M fejn Bobby Farrell ma kienx ikanta iżda kien Frank Farren li kien juża il-vuċi wara suċċess il-kbar ta' Boney M. Kellek ukoll il-Milli Vanilli u anki Eddie Huntington li ma kienux ikantaw id-diski tagħhom. Nerġgħu nduru fuq Dan Harrow biex nagħlqu dan id-dokumentarju u ta' min jgħid li fis-snin 80 dan kien għamel anki kunċert ġewwa pajjiżna fir-Raffles Discotheque u jekk għandkom informazzjoni u ritratti dwar dan ix-show iktbulna il-kummenti tagħkom hawn taħt. Fl-2018 ħareġ id-dokumentarju Dawns of Disco, fejn kien jitratta fid-dettall il-battalja li nħolqot fis-snin ta' wara bejn Tom Hooker u Dan Harrow. Tom Hooker, li kien ipprovda l-parti vokali ta' ħafna mid-diski, kien qed jitlob li jingħata kreditu u ownership tal-mużika fejn anki għamel diversi konferenzi biex jiġġustifika dan. Minnaħat tiegħu Stefano Zandri kien jirribatti billi jenfasizza li Tom Hooker kien jaf dan kollu u kien parti mill-proġett